do gbe ɖe ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Egbe nu sue ɖe ko me ma ʋu no tso ŋu vɔ hafi ma yi dzi akpe ɖaɖa ne yi na subscribers siwo kple ame yiwo le video ma. Eh, ne kpɔ fufu la, dziƒoxɔ dzi ye mele. Ame wɔntu wɔntu ɖewo wɔ le fi ma, ame ɖe tsɛkin ɖewo wɔ ahan. Ta akpedada ne yi na subscribers wo kple ame yiwo ƒete le video ma. Nu sue ɖe ko me be mafia alo maƒo nu tso yi nye ga ƒe nya yi megblɔ. Ne mi le ga kpɔ ekpɔ le machine yi dzi me la, AC ye nye ya ya woŋlɔ ɖe fi AC, air condition, ganganwoe, industrial AC woawoe ma. Industrial AC woawoe ma nele kpɔkpɔ. Industrial AC woawoe nye ya. Aha. Abia se be, Ŋdi aɖe fine mefɔ, fine mele, nukata mele akpea dzi? Edɔ eya nye ame. Edɔ eya nye ame. Ne edzɔ be mi di ga, ne va yi ga ƒe akpa dzi ɖe, mega kɔfio. Mebe mi lɔ̃ ga, mi di ga. kple ŋkubiabiã, ega eya nye agbee. Nusrɔ̃ me ma gblɔ ma, ega eya nye agbee. Ame aɖeke megava tsi na wò be kɔ one thousand kɔ va, kɔ five hundred kɔ va ne yi yana one eh, ten thousand o ao. Kɔ hundred Ghana kɔ va ne yeana wò two hundred fiafitɔwo ƒe gbee ma. Mikɔ kem air condition le dɔ wɔm. Mikɔ kem fiafitɔwo ƒe gbe ya ya na amia le dodo na wɛ. Nɔvi lɔlɔ, ele tsitsi gbɔ enye ɖevi ele tsitsi gbɔ. Enu yi medi be nàse le agbea me, nànya le agbea me eya nye be edɔ ye anya me. Edɔ ɖe ye anya me. Meva nɔ Accra, menɔ Sakumɔnɔ, nɔ Teshi camp, mede suku le Bema camp, medzo le fi ma meyi Maple Leaf Hotel. meyi ɖe Tuantuahe va yinɔ fima, meyi ɖe Achimota village va yinɔ fima, construction wo ƒete mewɔ le Accra gbɔ me. Ne ʋu le aƒe va dugã me ɖe alo edo tame do tame na ɖokuiwò, do tadodzinu, kuxiwo le yewo bla mi nyɔɔ, ame sia ame kple wo kuxi, family problem wɔe, ɛɛ dɔlele ƒe problem wɔe, wo ƒete wo ge ɖe eme na mi. Vɔ nyateƒe ɖeka mana wòase le agbeŋkeƒe ya ƒe la dzi be, Na be wò tadodzinu nenɔ asiwɔe. Mewɔ nye video gbãtɔ ɖe Ne Nyemeka Aha Tso Abe Ƒe Eve Nye Ya Mewɔ Video Ma, 2018 Ne Nyemeka Aha Tso, late 2018 kɔ yi enu wu ƒe ya mewɔ video ma. Nuyi megblɔ le videoa me be tadodzinu nenɔ asiwò le ƒe yeye yi ne gbɔ me. Ne womete ŋu, wo ƒete mete ŋu vaa eme na wò kura tsɛ ɖe, ewɔ wò ŋutete tso ŋu. Eya nye nya sue medim be nàgblɔ. Ta èle tsitsi gbɔe wònye ɖevi. Tadodzinu kae le asiwò? Gbã ma tsi na wɔe be suku yi míle ɖeɖe ɖe, womele tadodzinu ɖeke na mí le sukuɔ me o. Nèle sukuɔ ɖe kple susu be ne medo la mava. Secondary school ya mía ame ɖewo akpa gãtɔ woakpɔe be amiɛ ekpɔe be nɔ teƒe medo fifi la la, eh, edze be makɔ nye ƒe course. Vɔ menye secondary school dze be míkɔ míaƒe course wɔe o. eya nye nyateƒe ma tsi na wɔ menye secondary school menye secondary school na mede tsi na be secondary school ya dze be na kɔ course ɖe ami eble wɔ menye secondary school you are not supposed to choose yourself or select your course based on the fact that you are in secondary school and you are reading economics alo ne le history wɔ alo ne le food and nutrition wɔ awo mía me ɖewo mía nɔviwo wɔ eh, food and nutrition Vɔ enya be fifila le food and nutrition ƒe field me. Ne enye writer kura tse ɖe, enye gatɔa? Only on food and nutrition, become a blogger. When we say blogger, menye akɔ camera ava nɔ amewo ŋkume kpɔ ao. Ame yiwo le nuɖuɖu da le YouTube dzi ɖe, blogging ya wònye. content ŋɔŋlɔ blɔgi ya wònye and it's very simple wòate ŋu ava yi ŋlɔ blɔg very simple me ame aɖeke malé wò ɖe naneke ta o agbea si gbe ko wòle ma edɔ eya nye ame gbã me be fiafitɔ ɖeke megatsi na wò be kɔ wò wɔn si di kɔ va ne yeana wò lotɔ nɔmba wo ƒete fiafitɔ gbe ame fi gbe nye gbe ma ame ɖe ŋlɔ kɔmɛnti nam ŋutsɔ be ɛɛ. Eh, Eee, ega ƒe nyae megblɔ, ritual money ƒe nyae megblɔ ɖe. Eee, is off band alo is off topic. Eŋeawɔe. Nu yi ta gbe ŋke le enye be míaƒe susu me neʋu. Let's use logic and science to survive. Let's use enu ya nele kpɔkpɔ fifia logic kple science ya mi kɔ le dɔ wɔ le fi. Logic and science. eya na be ac le dɔ wɔ eya na be air condition le dɔ wɔ logic and science ame aɖeke megatsi na be nakɔ wò gakɔ va ne yeana wò two hundred ghana cedis o kɔ wò ƒe ten cedis kɔ va ne yeana wò two hundred cedis o ao fiafitɔwo ƒe gbe ma enya sɔe mekɔ va mɔ dzi ma nyemedi be maƒo nu sugbɔ nyemebi ma ble gamea kpa o fiafitɔwo ɖe wo sugbɔ le mía me zɔ fiafitɔwo ɖe wo sugbɔ le mía me zɔ. Ne mebe magblɔ wo nya ɖe, mebe makɔ nye wo personal experience kɔ va nya exɔ yi tɔgbi wa nɔsi wɛ. Know your friends. Exɔ ɖe wɛ ɖe fiafitɔ wo nye, aye jela wo nye. Ta know your friends. Mava, mava wɔ wo video. Exɔ wɔ wɛ ɖe, nya exɔ wɔ wɛ. Mega tso ko na kplɔ amesiame ɖo be exɔ wɔ ye wa wo. Menye amesiame yi le nu ko kpli wo ɖe ya nye exɔ wɔ. Menye ame sia ame o. Le mɔ dzi ɖe, agbenke ƒe mɔ dzi ɖe me be mebia dagbe na ame sia ame. Dagbe ya menɔ biabia na ame sia ame. Agbea ne vivi, mi zã ga, mi di ga ne mi kɔ wɔ dɔ. Fifi la wova ŋu eŋo, eŋo ƒe yameŋu dze ƒea. Enyo. Vɔ nu yi susɔ le ŋu enye be edze be edɔ ne va. factory wo nɔ va nye ɖeka nye ne factory a va aƒe ya me ʋu a va mía me ne ne ate ŋu do ya me ʋu le mía de dukɔ me enyɔ be va vɔ mía me ne ne ate ŋu do ya me ʋu agble de la wo sɔ mi nye technical know how lada eh eyi mi kɔ lia dzi kura dze me le mía si o me wo factory me le mía si o mi hia factory gba mi tsi na dukplɔ la wo mi tsi na mía ƒe fia wo be de mi hia factory wo gba then we can raise money from there and pay for the plane ticket very good fifi la investor wɔ wa te wa va mía de doɔ me zɔn wo ma do ya ɛɛ eh, ʋu gbagba wɔ o wa do ya me ʋu zɔn ava dze de doɔ me eke ma wa kpɔ be nu ka mía te wa develop le eme ta Krakra nyo krakra sigbe mia gblɔɛ ma krakra ɖe enyo krakra eh, mia nɔ tutututu ɖe edzi kɔɛ ma agbia ne vivi ya ta ko mi va mɔ dzi nye ma ƒo nu didjɔ abe ale me gblɔɛ me ga kɔ wo ga kɔ va yi na ame ɖe ke be ne wɔ double money na wɔ me ga kɔ wo ga kɔ va yi na ame ɖe be ne na wo loto number ne na do fia fitɔ ƒe gbe enye ʋevi eve nyɔnu me le tsitsi na wɔ be Don't give your money to anybody in place of multiplication. Ega didi vivi vɔ ɖe wage ɖe ega mɔ me. Mebia dagbe na wò nɔvi lɔlɔ. Mega ŋlɔ be ne va mɔ dzi dze agbagba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ la, ke ma na ma video kple ame nɔvi. Gama me nye kpli wò mia nɔ kame? Gama me ɖe nye kpli wò mia nɔ kame?